Nixtieq forsi ġieli għamilt reċensjoni ta' mhux reċensjoni, forsi ktibt xi ħaġa fuq xi ħadd, imma nixtieq inkun naf jiena x'kont ngħid kieku ma nafux. Imma m'għandix dak il-kapriċċ, ħa ngħid hekk. Iva, iva, jiena infatti naħseb li hi li l-globalizzazzjoni tar-reċenzjoni tfisser li l-possibilità li inti tikteb b'mod iktar kritiku dwar xogħol ta' oħrajn naqas. Ovvja, hawn hawn riċensuri li huma famużi għax ikunu kon contrarians dejjem, li dawn dejjem imorru kontra u jaħdu r-reputazzjoni tagħhom b'dak il-mod. Dawn huma professjonali fis-sens li jgħixu mill-kritika, allura jridu joħolqu ovvjament ċertu brand anke ta' dik li hu dak ir-reviewer. Ħafna mill-riċensuri lokali, mhux kollha, huma jagħmlu dan xogħol part-time, ħafna drabi qas jitħallsu tar-reċenzjoni li jkitbu, allura inti tibda tgħidli jien għal din ħa ħa ħa nitlef ħbiberija. Però anke fuq l-aspett globali. Manka kważi kważi iktar milli ma titlifx ħbiberija wkoll sa ċertu punt naħseb ukoll li tkun taf li li tkun taf naħseb li l-kittieb ukoll jagħtik ċertu kuntest ukoll, jiġifieri iva ħafna drabi naħseb jorbtok jien. Iva, iva. Jiena ħassejtha dik u nħoss li l-relazzjoni ideali bejn Kritiku u kittieb, Fil-kritika hija l-interview, l-intervista, iktar milli r-reċensjoni. Naħseb li huwa dak il-kuntest fejn inti li tkun taf lil xi ħadd ħa jgħinek biex toħroġ bi prodott aħjar. Meta qed tikteb reċensjoni tiegħi, lanqas nitkellmu kritika, reċensjoni, jiena nħoss li li żommok idejk, jista' jkun hemm ċirkostanzi fejn lanqas li kieku ma kontx taf inti kont sa tkun favorevoli. Però ċertu drabi anke taħdem lejn dak il-mod li inti ma tantx tista' tfaħħar minħabba preċiżament il-fatt li lil dak li jkun tafu. U nafu anke f'kuntest lokali din xi tfisser. Jiġifieri L-għar, dak li ma jingħadx. Sorry, skużani. L-għar, dak li ma jingħadx iva. fl-ilgħad, mhux fl-ilgħad. Jiġifieri għax inti tista' tikkritika, imma mbagħad tista' jkun aspett diżastruż fuq il-komunikazzjoni li l-kritiku eh, jiddeċidi li biex

Probabbilment mhux xi ħadd li jkun sma' ktieb, mhux se tkun scholarly, naf se jkun Divine in the Street li qed jagħmilha. Però naħseb b'mod ġenerali mbagħad se tieħu feedback aħjar fuq il-valur tal-PPUL. Dik hija importanti, infatti Gudrid sa nsemmiha iktar tard, imma punt importanti ħafna, hemm dinamiċi verament differenti hawnhekk għax qegħdin nimxu mill-idea ta' reċensur bħala l-espert għal reċensur bħala l-qarrej komuni u dik toħloq dinamiċi differenti ħafna u naqbel miegħek li ħafna drabi tieħu idea tal-ktieb jekk inti tħares lejn numru ta' dawn ir-reċensjonijiet li ngħidu hekk tal-qarrija komuni. Issa, biex immorru lura għall-punt ta' qabel, jiena nħoss li ir-reċensjoni kiefra jew ftit kiefra jew mhux daqshekk favorevoli xi drabi tista' tgħin. anke lill-kittieb innifsu, u li hija aħjar mill-indifferenza jew inkella il, kif tgħidha, it-tebtib fuq is-spallejn li mhuwiex onest, l-inċensament, l-inċensar, l-inċensar. Eżatt, jiġifieri, ovvjament hemm modi u modi kif jasal il-feedback għall-kittieb, eżempju, ġieli ħdimti jiena ma' persuni oħra b'mod mhux pubbliku, peer reviewing speċi ta' dik jgħin. Però ir-reċensjoni naħseb li għandha funzjoni wkoll biex tmexxi l-letteratura 'l quddiem u jekk ma jkunx hemm reċensjonijiet dwar xogħol inħoss li l-awturi ma jkunx hemm x'jixprunhom biex anke jibdlu u biex jimxu. Ġifieri jiena nħoss li L-iżvilupp ta' letteratura nazzjonali ma tistax taħrab mir-reċenżjoni. Naħseb li r-reċenżjoni hija importanti. Kif kont qed ngħidilkom qabel, il-kitba ta' reċenżjoni fl-Ingilterra kibret ħafna f'nofs is-seklu sbatax u wara. Dan wkoll jikkonċidi ma' ideat li qed jikbru ta' nazzjonaliżmu. u ideat ta' letteratura nazzjonali. Il-kunċett ta' x'inhuwa letteratura Ingliża wkoll tibda tikber dak il-punt, jiġifieri din irridu naħsbu naqra dwarha. Jekk ma jkunx hemm reċensuri inħoss li hija problema. Jiġifieri din xi ħaġa li hija iktar għalikom milli tifhmu ħafna iktar fuq il-kuntest lokali minni. Però milli nara jiena minn barra, waħda mill-affarijiet li no, x'eżempji ħa nagħti? U kont diffiċli ħafna u mbagħad fl-aħħar mort għal eżempji bl-Ingliż anke biex inkun iktar safe min-naħa tiegħi, però mhumiex daqshekk ovvji l-eżempji lokali. Issa, Għal xiex nemmen li hemm rabta kbira bejn ir-reċensjoni u l-letteratura? Nagħtikom eżempju. Dan il-ktieb ta' Frank, li ħa nurikom issa huwa hija hija teħdux qata' graf, data, eh, li ħatta minn ktieb ta' Franco Moretti Eh, nsejjaħ distant reading, il-mod kif jaqra, jaqra. Eh, Franku Moretti letteratura bbażat ħafna fuq big data, ġifiri joħroġ ċertu aspetti li qari fid-dettall ma joħorġux meta hu jħares lejn eluf jew mijiet ta' testi f'daqqa bl-użu tal-kompjuter. U wieħed mill-punti li għamel fil-ktieb Distant Reading li jispjega dal-mod kif naqraw b'dal-mod huwa preċiżament dan, nipprova nispjegalkom x'inhi hija din u mbagħad noħroġilkom il-punt li qed nipprova nagħmel. Din hija graf. minn kapitlu fil-ktieb li jismu Style Inc. Reflections on 7,000 Titles. Issa kif qalilkom Bernard l-ewwel, l-istil huwa xi ħaġa tinteressani, allura dal-kapitlu qrajtu b'interess kbir u meta qrajtu ħadt qata' enormi għax dak flok jidħol fuq l-istil tal-kittieba, jekk kull ma jagħmel biex jitkellem fuq stil huwa li jitkellem biss fuq it-titli. U li jsib huwa, fost affarijiet oħra, li bejn l-1740 U l-1156, meta tieħu ħsieb jiġifieri 110 snin, it-tul ta' titli jonqos minn medja ta' madwar ħmistax sa għoxrin kelma għal medja ta' sitt kelmiet. Jiġifieri f'mitt sena t-titlu jiqsar, jiqsar, jiqsar. U punt li għamel Moretti huwa li din il-waqgħa kbira fit-tul tat-titli hija dovuta għall-fatt li hemmhekk jikkonċidi mal-isplużjoni tar-reċensjoni fl-Ingilterra. Allura x'jiġri? It-titlu li qabel kien kellu l-funzjoni li fuq l-ixkaffa ta' min qed ibigħlek il-ktieb jew tal-librerija itik sommarju qasir ta' x'inhu x'inhi x'inhu l-ktieb, dik il-funzjoni tmur għand ir-reċensur u t-titlu issa jiddieħu funzjonijiet differenti għax mhux biss it-tul imma anke t-tip ta' titlu jinbidel, it-titli jsiru ħafna iktar simili ta' xulxin, it-titlu jsir dak li jrid ibbiegħ. iktar milli dak li jrid jispjega fuq x'inhu huwa l-ktieb. Mela dan huwa eżempju ċar fil-fehma tiegħi ta' kif il, f'dan il-każ it-titlu, alright, imma l-letteratura għandha relazzjoni diretta mar-reċensjoni. Issa, l-istorja tar-reċensjoni fir-Renju Unit fil-qasir ħafna, ġifieri ftit minuti għandha tieħu, ftit minuti ħafna. Però hija importanti għalija għax ġiegħelna nifhmu iktar anke x'tagħmel reċensjoni u x'tista' tagħmel anke hawnhekk u x'ma tistax tagħmel. Mela, tibda bl-introduzzjoni tal-printing press fis-seklu 17. Allura għandek minħabba l-introduzzjoni tal-printing press tista' tilħaq numru ikbar ta' nies U ovvjament kienu jkun hemm, kien hemm ukoll dan iż-żmien, u speċjalment dan kien hawn fis-seklu tmintax u terġa' iktar fis-seklu dsatax, bidliet soċjali li jfissru li kien hemm iktar qarrejja, speċjalment qarrejja nisa. Infatti r-reċensjoni fil-oriġini tagħha kienet iktar ħafna drabi mmirata għal qarrejja nisa iktar milli qarrejja rġiel. Infatti kien hemm element ta' morali, ħa ngħallmuhom xi għandhom jaqraw speċi ta' dik kienet ħafna drabi l-attitudni. Anke dik l-idea ta' maskolinità, showing off speċi ta', dak aspett li wieħed iqisu. Fil-bidu, Il-magazines litterarji kienu jagħtu sommarju iktar milli reċensjoni, jiġifieri iktar milli evalwazzjoni kritika, eċċetera. Fil-magazines bikrija naraw ukoll reklami ta' kotba u ġieli xi kummenti qosra ħafna. Kważi kważi hemm l-idea li l-ktieb jrid għandu jitkellem għalih innifsu mbagħad, jiġifieri inti inti inti ġast tgħid tgħid tgħid dak li jkun fuqu x'inhu, però mbagħad il-ktieb jitkellem dwaru nnifsu m'għandux bżonn ir-reċensur. Wieħed mill-eżempji tal-bidu ċertu ġurnal jismu Universal Historical Bibliothèque li huwa wieħed mill-ewwel jekk mhux l-ewwel eżempju ta' ġurnal li huwa primarjament ġurnal letterarju li jagħti anke riċensjonijiet dam biss ftit xhur, jiġifieri mbagħad żelma ma damx. Dak kien f'lejn it-tmiem tas-sbatax-il seklu. L-addizzjoni però bdiet tikber meta r-rati tal-lettereriżmu bdew jiżdiedu, speċjalment fin-nisa, u u kompla jiżdied sew meta kien hemm il-ġeneru tal-maggazzin letterarju fil-bidu tas-seklu tmintax. U hawn xtaqt insemmilkom ftit ismijiet għax ikunu forsi familjari, eżempju għandek Defoe's, Daniel Defoe's The Review, dan kien jippubblika tlieta fil-ġimgħa, tlieta fil-ġimgħa, ġifieri tistgħu taħsbu kemm kien jagħmel. Kellu wkoll, kien hemm ukoll Richard Steele, The Tatler, u mbagħad Steele ma' Edison, The Spectator, dawn kienu, The Tatler tliet darbiet fil-ġimgħa, u The Spectator kuljum, ġifieri dawn kienu jippubblikaw magazzin letterarju kuljum u kellu ċirkolazzjoni tajba ħafna, ġifieri kien hemm il-logħob ta' Dempsey ta' xogħol. Li ġara però kien li fis-1712, tinnotaw li kien hemm isu ħafna minnhom waqfu dak iż-żmien, daħlu taxxa fuq l-istampar. U dak ifisser li ħafna mill-ġurnali kellhom kellhom jieqfu. L-Ingilterra s-sitwazzjoni kienet ħafna aħjar mill-kontinent Ewropew minħabba li ċ-ċensura kienet naqra iktar laxka milli kienet f'kontinent fil-kontinent Ewropew. Għalvolja mhux se nidħol fil-żvilupp tar-reċensjoni fil-Ġermanja, fi Franza, hemmhekk kienet iktar bil-mod minħabba ċ-ċensura. Però fl-1712 daħlet apposta biex twaqqaf dawn il-magazines, ġifieri, daħlet u waqqfithom. Però mbagħad kien hemm, nerġa' lejn nofs is-seklu tmintax, kien hemm ritorn ta' iktar magazines, hemmhekk għandkom xi ftit insemmija, ħafna drabi li kien jiġri kif għedtilkom qabel, kien ikunu jinħoloq magazine li kien ikollu xeħta politika u mbagħad ikun ikun hemm magazine li jinħoloq bħala reazzjoni għalih b'xeħta politika opposta. Jiġifieri d-dualiżmu fil-politika mhux biss xi ħaġa lokali mill-li jidher, imma xi ħaġa wkoll li forsi forsi l-estrem, forsi l-estrem li għotlu xuxina bil-bala li ġviri, kienet estrem u kol. The Critical Review, eżempju, ehm, li huwa għet mill-importanti, eh, ħafna minn daw il-ġurnali li kien jiġu l għal kien jagħmlu numru ta' snin, jifqu, un bat forsi jiġu maħduma eh, u jimbdula ġurnali oħra. Hemmhekk qed insemmilkom ftit mill-iktar importanti hawnhekk, dawn li semmejtilkom l-ewwel, Blackwood's Magazine, London Magazine, li kienu kruċjali fil-bidu tas-seklu dsatax fis-stek li sejħeħ il-Cockney School Controversy. Kien hemm ukoll ġurnali li ma kienux, li kienu jiktbu reċensjonijiet però mhux dwar letteratura as-such imma dwar kotba mhux letterarji, eżempju dwar il-filosofija, eżempju minnhom huwa The Westminster Review li kien ġurnal li fih anke kitbu Bentham and Stuart Mill, ġifieri kienu filosf radikali u kien jiktbu fih. Kien hemm ukoll ġurnali importanti ħafna bħall-Athenaeum li kienu indipendenti, però dawn kienu pjuttost eċċezzjonijiet, jiġifieri li ma kinux marbutin ma' ideat politiċi. U kif għattilkom qabel, ħafna minn dawn il-ġurnali letterari kienu marbutin jew mat-Tories jew mal-Whigs. Oħrajn li ta' min isemmi Parti l-London Magazine li semmejtilkom l-ewwel huwa Bentleys mis-Salony li kien jinkludi wkoll ix-xogħlijiet ta' Charles Dickens, eżempju Oliver Twist kien ġie ppubblikat f'serje f'dan il-ġurnal partikolari. Mbagħad it-TLS huwa wieħed mill-ftit li għadu ħaj s'issa. Ħafna minn dawn il-ġurnali spiċċaw, numru minnhom spiċċaw fil-bidu jew fin-nofs tas-seklu 20. Dik hija sinjifikattiva, jiġifieri L-idea ta' ġurnal li joħroġ ta' spiss litterarju saret problema, almenu fl-element stampat. Huma ftit li ilhom, TLS hu eżempju minnhom, The New Yorker hu eżempju ieħor, dawn ilhom numru ta' għexieren ta' snin, Però huma l-eċċezzjoni iktar mir-regola. X'inhuma l-kuntesti llum tar-reċensjoni? L-ewwel ħaġa, nafu li r-reċensjoni ssib dar ħafna drabi f'gazzetti, però dan l-aspett qed jonqos. Is-sena li għaddiet kien hemm diskussjoni dwar il-reċensjoni li konna organizzajna bħala Dipartiment tal-Ingliż u anke kellna xi ġurnalisti anke tat-Times li tkellmu dwar ir-reċensjoni u qalulna li skont id-dejta li għandhom huma ir-review hija bażikament l-inqas parti li n-nies jaqraw f'gazzetta sħiħa. U allura il-gazzetti qegħdin inaqqsu l-investiment tagħhom f'dan it-tip ta' xogħol. Però għad hawn ovvjament gazzetti li jinkludu reċensjoni, il-New York Times hu eżempju tajjeb ħafna. Ir-reċensjoni imxiet ħafna lejn ġurnali speċjalizzati, dawn isejħulhom journals, imma dak li jfisser huwa li hemmhekk l-istili tagħha huma iktar stili akkademiċi, jiġifieri tibqa' hemmhekk, tibqa' ħajja, però għal niċeċ ta' akkademiċi f'dak il-lat partikolari, però, Nħoss li r-reċessjoni splodiet, speċjalment fl-aħħar għaxar, ħmistax-il sena, online. Jiġifieri jekk qiegħda tonqos ħafna l-ammont stampat qiegħda tikber ħafna online. Ngħaddikom xi eżempji. Goodreads li semmejt inti qabel li huwa platform fejn wieħed li jikteb dwar kotba li jkun qara, għandek Amazon, jekk taħsbu naqra dwar hekk, ġifieri Amazon għandek l-element ta' reċensjoni huwa importanti, ġifieri għal volja hija qasira, hija still, still hija reċensjoni, apparti l-fatt li Amazon jinkludi wkoll reċensjonijiet iktar professjonali, madanakollu irid ikollok ħtif hemmhekk, Amazon tfittex l-algorithms li għandhom huma, għax qed nitkellmu fuq mijiet ta' eluf ta' kotba hawnhekk, fittex reċensjonijiet li nkitbu u mbagħad minn dawk ir-reċensjonijiet li nkitbu jintgħażlu xi paragrafi li jmorru fuq Amazon bħala reviews professjonali imma ftit iktar 'l isfel ukoll ir-reviews tan-nies, nitkellmu dwar l-implikazzjonijiet ta' dawn. Hemm ukoll numru ta' ġurnali iktar speċjalizzati, Artforum huwa eżempju tajjeb ħafna. Artforum huwa ġurnal dwar arti viżiva, primariament, li jinkludu wkoll sezzjoni ta' reviews dettaljati u tajbin ħafna, u hemm numru ta' sajts bħal dawn, eżempju qed naħseb fuq Electronic Book Review, eżempju, li huwa sajt fejn ir-reċensjonijiet primariament jiffokaw fuq xogħol ta' letteratura diġitali, element ta' tagħrix. Bloggers, numru ta' bloggers, waħda mill-affarijiet li jridu jifhmu hija li li tibloggja u tikteb dwar kotba huwa mod illum kif taqla' l-flus. Jiġifieri, issa nispjegalkom, forsi tafu kif dan isir, U dan naħseb għandu implikazzjonijiet importanti. Imbagħad hemm oħrajn li sites pjuttost importanti, speċjalment Amerikani, li bdew f'dawn l-aħħar ftit snin u qed ikollhom suċċess mhux ħażin, ma jagħmlux biss reċensjonijiet, imma jagħmlu reċensjonijiet bħala parti importanti minn dak li jagħmlu. Los Angeles Review of Books hu eżempju minnhom, Slate Book Review huwa eżempju ieħor. X'inhuma dawn l-implikazzjonijiet ta' li kont qed ngħidu l-ewwel, infatti ta' reċensjoni online. Okej, mil-lat pożittiv għandek dak li tista' ssejjaħ id-demokratizzazzjoni tar-reċensjoni, jiġifieri li issa minflok li ma nisma' biss dak li għandu xi jgħid l-espert, nistgħu naraw x'qegħdin jgħidu n-nies. Allura għandna wkoll bidla importanti fir-relazzjoni bejn ir-reċensur u l-kittieb. It-tieni punt hija l-immedjatezza, li online ifisser li r-reċensjoni tista' tkun immedjata, terġa' u tgħid taqbeż kull tip ta' pubblikatur, għax inti tista' tippubblika dak li trid inti, jekk inti blogger u l-ktieb ħareġ illum u xtrajtu llum, sa għada jien nista' nikteb reċensjoni tiegħu, m'għandix għalfejn immur f'gazzetta u jdum ġimgħa jew whatever. Jiġifieri l-immedjatezza qiegħda hemmhekk. terġa' b'mod iktar estrem mill-kuntesti oħra. Ovvjament il-fatt li nistgħu kollha kemm aħna hekk irridu nikbu r-reċensjonijiet tagħna online ifisser li jinħolqu niċeċ ta' interess ta' qarrejja bl-istess interess li jiktbu riċensjonijiet Li jaqrawhom biss qarrejja oħra bl-istess interess, imma li jaqrawhom. Jiġifieri hawnhekk għandna l-fatt li alavolja hija biss miktub għal numru ta' nies żgħir, peress li huma komunità ta' qarrejja b'interessi simili, qegħdin jaqraw ix-xogħol ta' xulxin. Dan jista' jsir b' pages online jew jista' wkoll isir b' blogs, eċċetera eċċetera. L-implikazzjoni oħra hija ovvjament il-globalizzazzjoni tal-kitba